Hello, DVC a zohtu nan zate nan kut kan in tlaih hna. Tuah chung thawngpang ka rak chim lai. Fekfairok Bank nih kum thong hnih le kum kul si December cu sunglawi ngai in don a tim tiah thawng kan theih. Fekfairok Bank tawlrelnak in tuah dingmi si December donnak cu November ni sawmthum zan suimilam pariat in hleihnih tiang a si lai i Fiokfairo audio band Facebook page ah live in thla a si lai. Sui December cam hmannak ah Fiokfairo band hlasatu hna nih hlasaknak in siseh Hakha Khrihfabu kip chungah pastor tampi nih thawngṭha chimnak zong an ngei lai tiah kan theih. Fiokfairok band Sui December donnak ah Lakridro pakul le biahalnak pakul zong a um lai. Lakidro a cotu hna le Biahalnak a let khomi paoh cu form bill thawng a man Christmas laksawng ruampiak an si lai. Fiakfairok band tawlrelnak in tuah dingmi Sui Dizimba donnak hmun ah thleidannak um loin Sui Dizimba dong ṭi u sih tiah Fiakfairok audio band Facebook page ah sawmnak zong an tuah. Ramleng ummi chungin lucky draw a cotu le question a let khomi cu ramchung ah khua a sami an chungkhat laksawng pek an si lai tiah kan theih. Chinland FC nih Chinland for Palawa program in Chin ramkulh Palawa peng ralzam hna caah bawmhnak a pek tawnmi cu November ni kul le ni thum ah availina bawmhnak a pek ṭhan tiah thawng kan theih. Bawmhnak pekmi cu ralzam innchungkhar zakhat an si i innchungkhar pakhat ah Tangka jet thong sawm nga cio an pek hna. Bawmhnak pekmi tangka dihlak cu jet sing sawm nga a si tiah ṭuanvo ngeitu hna sinin kan theih. Chinland FC nih Chinland for Palawa program in voili tiang bawmhnak kan pekmi hna hi Pathian thawngin a si. Dawtnak a langhtermi vialte cung zongah lunglawmhnak tampi kan nei. Pathian nih a kan hruai lai i pehzulh in bawmhnak kan pek rih hna lai tiah Chinland FC President NC Thawng Ṭha Thang nih DVC ah a chim. Chinland FC cu Myanmar National League pumpululh zuamnak ah Chin miphun aiawh in pumpululh zuamnak ah a lutmi a si tiah kan theih. Chin ramkulh Palawa peng Sami khua ah a ummi ralzaam hna cu Matupi University Student Fellowship nih November ni kul le ni hnih ah pe cite le ngapi bawmhnak an pek hna tiah thawng kan theih. Cun Sami ralzaam ca ṭhiamṭhiam ah Lailenpi Health and Hope nih liter zathum tlum tichiahnak hleili, hand spicker hleili le COVID-19 i runvennak thilri dangdang zong bawmhnak an pek hna. Sami khua ah ralzam innchungkhar zeiriat le hleiriat an um i a milu in minung thongthum le zathum le sawmsarih le pathum an si tiah kan theih. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ramchung November ni kul le nali zinglei suimilam pariat tiangah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung thong sawm riat leng an si cang tiah pi Chong Sung an damnak zung nih a thanh. Cu chungah minung a thong lengin Covid-19 zawtnak aa chanhmi an umnak peng kul le li tiang a phan cang. Hi peng kul le li chungah Covid-19 zawtnak aa chanhmi an tam biknak cu Yangon ramṭhen Chek-Okalapa peng ah a si i minung thong li leng nih an i chawnh. Covid-19 zawtnak aa chanhmi minung thong thum leng an umnak peng pali le minung thong hnih leng aa chanhmi an umnak peng paruk a um. Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak aa chapmi hmasa bik cu March ni kul le ni thum ah hmuh a rak si. Thlariat a rauh hnu ah Myanmar ram chung COVID-19 zawtnak aa chawtmi minung thong sawmriat leng an phan cang i minung thongkhat le zasarih le sawmruk le panga an thi cang tiah kan theih. Kum zakhat leng a si cangmi Shan ramkulh chaklei Nankham khuachuahnak lei ah a ummi Swilly Judata cu November ni kul le ni thum chun hleihnih tluk ah a cat. Hi hlei hi kum zakhat leng a si cang i a rawp cak ngai cangmi hlei a si. Asinain ṭuanvo ngeitu lei in siamremhnak zeihmanh a um hlei lo caah kum riat tluk khuami nih an zawh ngam ti lomi hlei a si. Hi hlei cu Mirang chan lio in rak donh cangmi hlei a si i kum zakhat tluk a rauh hnuah atu bantuk in a cah hi a si. Hi hlei cu chawlehtu hna nih rak zawh pengmi hlei a rak si bantuk in chawlehnak hlei ti zongah micheu nih an auhmi a si. Hi hlei cu Namkham khuami zong nih an zulh ngaimi hlei a si hlei ah an i zohthla ngaimi hlei zong a si tiah DVB nih a ṭial. Kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak ah Chokme peng Amyota Hluttaw Nawain in teinak a hmumi NLD palai U Theih Zaw cu Nawampa ni kul in a khat. Zanlei paruk hrawng ah amah nih ngeimi dawr a hngah lio ah meithal in an kah i a nunnak a liam. Meithal a kaptu hi aho si hngalh a si rih lo. Cawhmi khua hi Ṭaawng hriamtlai TNLS le Shan miphun hriamtlai SSPP an luhchuah ngainak khua a si i hi bantuk in khuachungmi tha le hliam ti bantuk a tamnak khua zong a si. Cawhmi peng an LD Amyota Hluatdaw Palai U Theih Zaw Anupi nih ka pasal tha a tonmi hi Cawhmi khua ah kan ton tawnmi thah nawnnak a dongh ni sahram ko seh tiah a chim. Hi kong ah Ramkhel Party kip siseh, hriamtlai phu cheukhat nih kan lung a ṭha lo tiah an langhter cio tiah RFA nih a ṭial. Ramleng thawngpang ka rak chim lai. Thlang Korea ram ah COVID-19 i runvennak nawl an chuahmi cu a thar in a rengh ṭhan. A liamcia zarh thawk in Thlang Korea ah COVID-19 zawtnak aa chawnh tharmi an hun um ṭhan caah hi bantuk in cozah nih COVID-19 i runvennak nawl a chuahmi rank ṭhan a timh hi a si. A voi thumnak tiang COVID-19 zawtnak rai a tlun ding cu kan cohlang kho ti lo. Cucaah COVID-19 nawl chuahmi cu ṭuanvo ngeitu nih rank zokzok u tiah cozah nih a thanh. Nawaba ni kul le nali thawk in bar le dawr a dangdang hontermi pawl zong kharter ṭhan dih a si tiah DVB nih a ṭial.
Zaanglek thawngpang ka rak chim lai. Premier League pumpululh zuamnak cu COVID-19 zawtnak ruangah a zohtu tel loin tuah a si. Asinain Premier League pumpululh zuamnak tawlreltu hna le thapetu hna nih cerhtuar ah zohnak nawl pek dingin nawlnak an rak tuah. Cuti nawlnak an tuah hnuah Premier League pumpululh zuamnak cu a zohtu minung thongli tiang zohnak nawl pek an si cang. England Prime Minister nih a ram chung zaanglek dangdang zong honnak nawl a pek cang hna. Hi kong ah cheukhat nih cun COVID-19 a karhnak a hram a si sual lai ti zong an phang. Asinain cerhtuar ah pumpululh chuih a zohtu minung thongli tiang zohnak nawl pek a si tiah DVB nih a ṭial.
DVC a zohtu a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan nei. November ni kul le ninga zan ah kan i tong ṭhan hna lai.